Mankɔsa bebrebe, wo so wodi si o. Ɛso bɔne so ma o, ana ho bɛda di o. Wiase ahintasɛm te sɛ gyapam ne ne ntate afiri titi o. Previously on Ahintasɛm. Soma!
Wowɔ dɛn? Hwan na soma wɔ ahemfie ha? Hwan na soma wɔ ahemfie ha?

yɛwɔ berɛ de yɛ adwuma wɔ ahemfie a yɛn wo nka ho ɛmfa ho mɛka ho wote ɛnye yɔma wote ɛ wofa he ne bae ntasentase aka wɔ ho
Resanti nyame ɔbɔ soro ne asase nhyehyɛeɛ bi no no
ana nwoma wo na woyɛ prɛka sɛ wagye yɛ yɛ kuro yi afiafie mu adɛn wayɛ bi a yɛ gyae wate wayɛ w'adwene sɛ ɔhyɛ he wayɛ w'adwene sɛ womeɛ ne nka ofie ha ɔm

Hwɛ wɔn anim. Fa to hɔ. Ɛfiri nnɛ rekɔ, momma saa ade no nsi bio. Wonsi hɔ sene mo panyini. Ah, ɛdeɛn na mehu yi? Momma no nka wɔ yɛn aso. Moteeɛ? Ah, mehu saa ade no bi, ɛma memfa mo ho nkyɛ mo baako koraa. Momfiri m'ani so nkɔ. Mesrɛ wo, fa kyɛ wɔn, wate?

Ɔhempɔn mu hempɔn no no na to nananom kunyasofoɔ ɛɛ eh, wode yɛ anigye sɛm kyerɛ sɛ ɔbrempɔn agye atum sɛ ɔbɛwɔ akɔ ada ama yɛn ne sɛ kane ne yɛsi gyinaeɛ a na ɔmfa ne ti nyɛ nti ne yɛsu gu nananom so nananom de nsa ka nakoma ma wagye ato mu ti atadwe yɛate dɛ nɛ na asɛm baako a wɔ mu no a na asoma kɔ ama dwene ho a asɛm twetwe ma so sɛ yɛmpire a nkɛhwe me papa kɛhwe me paa kyerɛ sɛ eh, mpɛne sɛ bɔɔfisa mu ɔsɛ ɔyɛ ɔbaa pa nti ɔmfa ne gyene ne hwɛ nsie ɛna mpɛ ne sɛ be ahwene pa nkasa deɛ nanso nyɛ berɛ okumpa ɛkɔ si n'anim saa sɛn deɛ ɛde yɛ a kɛkyɛkɛkyɛ de deɛ ne yɛfrɛ sɛ nwasadɛ no pwe a wobɛte na awadeɛ awadeɛ awadeɛ no yɛware ne nkyirima yɛware ne nkyirima obi de hyeɛ sɛ sɛ obirempa agya to nso ɔkɔ ware Abɔfra nso sɛ wɔnni nna nni agya wɔnni abusua ɛtwetwe ba so hwan ne wokɔ tua etiri nsa no mfa ma no amammerɛ mu no ɛmu sɛ yɛtua etiri nsa yɛtua ma hwan ɛno so mɔnkwa nananom Deɛ nka woka yi deɛ Nana nka ɛte saa nanso akwadaa bi a kurom hɔ yi Nana ɔdi ka bɔ n'amaneɛ nyinaa sɛ ɔni abusua ɔni ne ni agya ɔdi ka ka no dada yɛagye atom yɛama no baabi atena Nana akwadaa wasom yɛ mfie bebree na sɛ nnɛ yɛatena ase ahu sɛ yɛmfa akwadaa mu yɛde hyɛ Nana Twerɛboɔ na ɔhen ɔhen pɔn ɔte akonnwa so a Nana ne sɛ nnɛ wosan kɔ akyire sɛ ɔnni abusua na yɛkɔyɛ ne ho adeɛ ama hwan ɛna nipa bi a wɔ abusua deɛ na ayɛ te sɛ me me ne ɔnyɛ adwene ɛti bi deɛ mɛkyɛ sɛ mebisa akwadaa no sɛbi samanfoɔ mpo sɛ yɛpɛ dodoɔ nkyɛ sɛ yɛate asefoɔ akwadaa no
te nananom memɛtwa ntoma asi me bo sɛ akwadaa no mɛgyina te sɛ ne maame ne mɛgyina te sɛ ne papa ɛne ne busua nyinaa nan mu na magyina wadeɛ ɛgyina ma meba mehene twerɛboana Pia. Pia. Pia. Pia. Eh, asɛm nana hema asɛm yi deɛ waka wo nna wane wiase wane mfiri abusua mu asɛm yi twetwe ma so mu abusua
ɛsɛ nkwa ɔbaa ba awofoɔ asɛm ɔkaeɛ sɛ ɔni maame ɔni papa wadwene atena ha bɛsi sese wankɔhwɛ ne maame papa akyira kwan hmm. mfeɛ dodoɔ sɛ ni ɛna ɛdu na wɔdeɛ so na bɛka sɛ afei deɛ nkɔpɛ ne maame ne papa deɛ ayɛ ne ho adeɛ fama hɔ afei na ato apɛnten afei na ato apɛnten nti ɛno deɛ deɛ na na ahema ɛne abusapɛ ne ɛka no ne na ɔma yɛ adwene kuya mmoa doa mmoa
ɛtuma nkwa na woha ɔde sɛi wohaw paa ɛne sɛn yɛkyerɛ yɛ yɛnyɛ asase deɛ ɛno sɛ manfoɔ abɛkyɛ adeɛ asase deɛ akɔrɔ baa ha no mu ne busua yɛ bɛsra no da wakɔ ne kuro mu da yɛnya adefoɔ de se adeɛ nso yɛ ade papa na ho dwo yɛ deɛ ma yɛn nyinaa yɛ he kɛseɛ na n'atwe bɔ na na wawu agu fie ha ma yɛn ne yɛnya dɔm de akyiri yɛ fie a ɛna sɛ yɛnyɛ dɛ yɛba nkɔkyɛ wɔn na ɛda sɛ wowɔ sɔbina no mu a wɔn tafere bia bɛtafere yɛ kurom
meyɛ mesi me gyina sɛ akwadaa ne papa ɔbaa panyin nso gyina hɔ sɛ akwadaa ne maame asa waka deɛ na panyin nso wotɔ adeɛ adefoɔ da ɛyɛ ana ɛnyɛ bi ni

Ɔbaapanyin agye atom. Ɔdawuroma, sɛdeɛ ɔbaahemaa ne abusua aka no, saa ara pɛpɛɛpɛ. Me deɛ, akwaa deɛ koraa deɛ, n'adeyɔ koraa nea na ɛku me. Ɔbaa no ɔyɛ adeɛ sei, ɔyɛ adeɛ a ɔmmrɛ. Akwaa deɛ gyaa no abrɛ, ɔse daabi, nana memmrɛ. Na wie, wiase sɛ bi oburu sɛ bi ɔkoronto, nipa bɛyɛ na ɛfiri wiem, anaasɛ nipa bɛyɛ na ɛfiri asase ase. Ɛdeɛ nipa na woo noɔ, na ɛwuo wɔ hɔ nti ebia na n'abusua ase ahye. Ɔnyɛ, ɔnyɛ, ɔnyɛ nipa hunu biara kɛkɛ. Enti wode ɔda Roma, ɔba ahema. Piaw, gyina wo man sɛ abusua a. Yɛn nyinaa yɛtaa w'akyi.
Kosua, ɛda na wotim seesei no, wonim da nkoro a wote mu no? Patro, dabi. Wonim deɛ ntira wote daa no mu? Patro, dabi.
Wɔn sɛ ɛnkane no, ɛnyɛ hɔ na na woteɛ. Ɛdaa no, ɛyɛ ɔhene yere ne dae no, Nana Kyoroboana, ne yere a ɔtɔ so mmienu. Emu na na ɔteɛ. Ɔkɔɔeɛ no, ɛne ɛde wo na akɔtena daa no mu.
Akɔso yɛama no nyɔnwɔn bebree. Deɛ nti a wote daa no mu no nyinaa ne sɛ, akwadaa yi, wobaa kuro yi mu no, Deɛ me ara mede m'ani ahu no yɛ w'ahobraseɛ, wo kasayam, kuromafoɔ nyinaa di wo ho adanseɛ, nkwadaa ne mpanyini wɔ kuro yi mu deɛ, obiara bɔ wo din di mpa. Sɛdeɛ w'ahobraseɛ teɛ ne wo so mpa teɛ no, yɛn kurom ha, menka sɛ bi nni ha, na mmom ɛnɔɔso nso wɔ ha. Ahobraseɛ a wode baa kurom ha no, Ɛnnɔɔso wɔ ha. Ɛno nti, nananom nyinaa tena ase, abusua panyin ka ho, na me, Nana Asamoah Odua, Ɔhema, yɛadwene ho sɛ sɛdeɛ ɔhobrɛaseɛ teɛ ɛna ɔsompa teɛ no, wosom so mpa a, yɛbɔ aba so. Mpanimfoɔ sɛ wofiri dua pa a, ɛna yɛpia wo. Akwadaa yi, w'ahobrɛaseɛ nti, yɛbɛpia wo ama woayɛ dɛn? Woabɛyɛ kɛseɛ. Woayɛ, woayɛ tentene koraa san ka ho.

Ɛna asɛm no yare me o. Ɛma no nyare o.
Ɛma no nyɛ nwanwa. Ɛma no ɛma no nyɛ nwanwa baako koraa wate. Nsuro. Nananom nyinaa na yɛadwene ho. Wofata sɛ ɔwale wɔ hene. So ate aseɛ. Wofata papapapa. Obi bia kyerɛ sɛ woyɛ nana yere. Ɛdaa no ka wo ntenam. Woyɛ nana yere nti na ɛdaa no biri biara saa na kyerɛ nti na watena mu no. Ɛno nti no me frɛ wo a asɛm no nyinaa sɛ nana kyere bo ana yɛde wo mmara awade wo bɛyɛ nkonwa yere ama nana. Waba wo nkonwa ma agu fie ha me fie ha aban. Wɔkɔ mentu.
Nana.
Kosua. Hmm.
Nana asɛm a woka yi. Mhm. Ɛboro me so o.
Saa na nananom nyame saa na ɔyɛ n'adeɛ. Ɛboro me so.
Mehu sɛ deɛ menhyɛ aseɛ mfiri ɛne sɛ mede ka aka kyerɛ m sɛ menni abusua. Sɛ ɔdɛfoɔ gye me to mu na wotiri mu poe ba mu a, Nana Hema, me ne abusua bɛtaa m'akyi.
Wo haw ne nyinaa ni. Ɛnea na meka kyerɛ wo. Ɛnwene ho sɛ wo ni abusua, wɔ abusua. Mpanimfoɔ se, yɛnyina nkwanta mpɛ mani, ɛhɔ ara na yɛsan agyina ɛpɛ mani. Aha a waba no, wabɛtɔ abusua mu. W'ahobraseɛ, sɛ bɛdii kan aka sɛ wo som papa nti, wabɛke yɛn ho. Me, mɛgyina hɔ ayɛ wo maame, ayɛ wo papa, na masan adi me hemma mu die, na mede wo ama me ba ɔdɛɛfoɔ Kyerɛboana aware. Megyina mu ayɛ biribiara. Ɛnna ase. Ɛnna ase.
Efe, Mefrɛ wo anwummere yi a, mepɛ sɛ me ne wo di nkra bi. Nyamboa Ahemman, Mɛkɔ me maame mu akura ase. Ɛɛ, mepɛ sɛ mekɔkyea wɔn. Wo ne wɔn akyɛ. Sɛ wosɔre na woanhu me a. Asɛmpa, ani agye no. Na wokɔ, ɛbɛba da bɛn? O, ade kyeeɛ a na meba. Menkyɛ oo Ade kye a na woba oo Nea mɛtwɛn oo Nea woba a mepɛ atoa Ei da biara atoa Mɛsesa mu Sɛ atoa bi nni yɛ ha Sɛ ampɛ sɛ woba no a Atete bi abrɛ me Mate Mɛbrɛ wo atoa ne ankaa Sɛ ade kye a na woba Efe Na mese mɛbisa wo Na menim sɛ wo ne eh wo ne Nana ba ɛna ɛbɛkɔ o. Oh daabi, mentumi ne no nkɔ saa. Ɛna wɔ mpa a wagya bɔ ahema nko ara sɛ wɔn. Bɛyɛ ne dɛ yi.
Awareɛ nsɛm deɛ sɛ ɔdi ne kunu akyi kɔ. No nso deɛ ɔntumi fa ntoto ha ho. Sɛ ha yɛ ne maame ne ne papa abusuasɛm na hɔ nso akɔyɛ awareɛ sɛm ti no. Mentumi ne n'akyi saa nkɔnkɔ ha na adwene saa. Asɛ ɔkɔ yɛ deɛ wɔne yɛ ntam dwo. Wobɛnbɛn yɛn. Yɛnkasa saa. Sɛ merekɔ aba wobɛ nkɔmmɔ dɛɛdɛ wɔ hɔ na mabɛka makyerɛ wo wae ɛne nananom nkɔ wae ate anapa wae medi kan

Ewa fiti ɔwa lɛ wulu. Ewa yɛ titi firi mu ɔwa. Ewa yɛ ɔwa ma ɔba bisa abu so. Wɔn ho nkyɛn mu mmiɛnsa yi, wɔn wɔn di angorɔ bu na ɔkɔ yɛn zu ɔwa. Wɔn ba ba yɛn zu ɔwa. Bisa ɔma mi. Ɔma mi ɔtua bisa yi. Ɛsɛ wɔn nso yɛ sisɔ yi.
Maame, maame, maame, baba yi nkyɛ bi so ayɛ pɛ ne me me me nu bɔ nyɛ mu nu mpɛkyɛ mpu mu ati mfɛ awurowa ni o. Ɛyɛ ɛnwa ti fi awurowa na wokɔ he. Ɛna me me ka no kora ɔmpɛ sa esi ɔpɛ sɛ me me twa no tra na. Akora di ankora kɔ nkaa bi na sɛ wawofoɔ mo bɛtwe wadwene bɛsi ɛso to yon ka bɔ ɛkɔ ne kɔ a wɔde kyɛ ho kyɛ yi o tia bi adwira ti. Muni akwasi o wɔn muni biara. Nso nti nti nti meka na hwem kyerɛ ongura na. Nti papa meka no kwa no wompɛ. Nsi wopɛ sɛ metwa ntro. Sɛ wate.
Na na ate sɛ ayewa wɔ ho ni. Nti wɔhuu na sesei wɔbɛyɛ dɛn akɔ akɔhwɛ no afiri dɛn. Nso yii ya no.
Ah na mami nti nti kuro mu ha kakraka wei. Nti nti oh na nti ne ne ba yera kura efia na wɔsɔ bɛhwɛ ne ba na. Wohia no sɛn?
Sɛ meka wɔ dɛm a na wo ne me ko. Meka wɔ dam a na wo ne me ko. Ɛkɔ kɔ akɔ ɛha na ɛbɛsan aba. Papa ɛkɔ kɔ kɔ ɛbɛsan akɔ n'akyi. Ɛbɛba. Ɛbɛkɔ. Me me hu no. Akwasi me hu baabi akwasi nam. Wosɛ ma me ne akwasi nam. Mate. Ɔbɛn so ma me me me ne nam. Mate. Nia. Ɛsɛ. Bɔyɛ yɛ na nkura tim yɛ akyi. Na akɔkɔ fa nkyɛn na akɔ nhwie. Bia ne nsu yɛ kuma pe polin nti kɔ na plenkyɛ bɔ yɛ polin no. Papa papa na me me me kɔ baako na me. Bia ne me wɔ nsu yɛ ni.
sɛ ɛnɛ deɛ ɛkyɛn daa mono sɛ ɛkyeɛ nka nsuo ketekete sɛ Hwɛ, matumi kɔ dwa yi mu ara paapi a na mede abɔ no manya no sɛ mede ahu a makye mabɛtena ase yi o hmm. na mobɛgye adi sɛ boahema ɛyɛ me kunu ɛdufo Adupoku. Wayɛ dɛn? Hmm. Ɔnyɛ de hyɛ o. Ɔnyɛ de hyɛ kitikitikiti sei. Bɛbɔ ne ho kurodwan mu safohene sɛ ɔyɛ de hyeɛ. Yɛhu na ne yɛakoto no. Ne yɛakyia no. Ɛɛ ɛnyɛ o dɛn. Ɛɛ de hyɛ pɔn kitikiti sɛ kura ne ne mogyam. Wama yɛakoto no akoto no akoto. Na ɔtumi yɛ saa adeɛ. sɛ meyɛ saa de sɛ yɛn nso ɛyɛ nhyɛ de sɛ yɛ ɛyɛ nhyɛ de sɛ yɛ ne mogya mu a gya yɛ tumi apatu ayɛ de hyɛ ama gye sɛ medwe no koraa mente aseɛ de sɛ agye me nsɛm mpo bodu a wawie wawie wopere wopere paa na wobɛdwe adɛn na ɔte sa madamfo no ɛnyɛ saa wopɛ sɛ woyɛ atete ape a na mom ɔtu a na watiam ɔtu a na watiam na wadi kɔkɔnsa abom adɛn wonnim asɛm na bisa ne yɛnkyerɛ mu yɛn mu saa ne yɛnni mu no ne yɛnkyerɛ mu ma menka biribi na te ho ase sɛ ɛdu pokɔ de hye kronkron fi bia ne mu Ne ma ne papa na na odi ade. Na ne papa ne ne maame afi mu. Nti sɛ ne papa nya bɛtena akonnwa no so a, ɛnyɛ de hyɛ ko yɛ.
Akonnwa no da so wɔ fie nti ɔyɛ de hyɛ kɔnkɔ. Aden aden ne kɔkɔ nsa bebrebe. Hwɛ yie.
Hwɛ yie paa na wanhwɛ yie a me ne wadamfo fa no. Ɛnkɔ so bi. Ɛduru saa.
Ɛduru saa.

na ɔno nso ayi me sɛ menni n'akyi no, ka menyɛ dɛn? Anka mopɛ sɛ meyɛ dɛn? Ee, saa dɛn a ɔpɛ papa no na ɛyɛ dehyeɛ, ɛna papa na awuo, ɛna papa nneɛma bɛdi, enti deɛ dehye fa wei abɛfa yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ daakye hemaa bi kɔ sɛɛ na menka memene boa hemaa paa a kade poku no mese ka fie hɔ Hmm! Nsuo kora me nsa bi na ɔnya bi ano. Hyɛ! Ada mmɛka ma me nti asɛ. Mo ne me me ndi a. Kɔ na me ne mo ndi nkɔmmɔ biam. Kɔnkɔm. Nkɔmmɔ akyɛ mu.
Akosua, mefrɛ wo a, ɛnyɛ bɔne. Wobaeɛ mafa wo sɛ me nua no. Wo biribi a woyɛ nyinaa, ɛyɛ me fɛ. Ɔdɛɛfoɔ afrɛ me de ato m'anim sɛ ɔpɛ sɛ ɔware wo. Nso m'akoma mu fitaa, mepɛ w'asɛm, nti w'adaworoma. Wɔn flower de to w'anim a, mesrɛ ntwema no, wɔn ano nwɔ fam. Me deɛ m'akoma mu fita bɔne biara nni mu. Mepo w'asɛm, wate? Na mese mebɛbɔ wo amanneɛ. Ɛno nti na mefrɛ wo.
Nana yere, asɛm yi deɛ, baabi afiri baayɛ no, mentumi ntwe w'ano nwɔ fam. Meda ase.
Ɛsiane sɛ me nso mafa wo sɛ me nua panyini nti, sɛ woaka a. mate.
Meda ase sɛ woantwe m'ano angu fam. Ɛno ara na ne yɛhwehwɛ, na yɛn nyinaa yɛnyɛ baako, na yɛntena fie ha fɛfɛɛfɛ, woate. Pakyɛw. Meda ase bebree.
Meda ase.
Hmm. Adeɛ kye ne yɛante asɛm foforɔ wɔ hɔ a na ɛne owuo ka kuro yi mu ayɛ kyi. Ei! Hmm.
Ɛno na woka ne sei. Nea akɔ adɛɛ kɔfiri kwan mu yɛ bɛnya nananom ani mu adom anya ɔhene waleɛ bɛkɔ. Hmm.
Me kora deɛ medwen ho a mente aseɛ. Nti efe, me safo a.

Ei! Ei! Yɛatenatena ha ma wɔfiri he firi he bɛnyɔ he waleɛ ama yɛn yɛba abɛsom no abɛkotokoto no wɔn. Ah, abasa. Abasa. Abasa.
Ɛfo ada yi, yɛ deɛ yɛ ho nyɛ fa na. Yɛsom papa, yɛsom na he fie hɔ a, wɔhyɛ da ne wɔ brɛ adwuma ɛbɛ. Ɛneɛ sɛ yɛankɔ ntam asɛm bɛbɛɛ Sɛ yɛankɔ ntɛm a asɛm bɛba me nuanom. Apiako bi ba sɛ yɛankɔ ntɛm a asɛm bɛba yi. Mm, asɛm bɛba yi. Mm, asɛm bɛba yi. Yɛkyerɛkyerɛ a muhu me a moresɔre. Nti mogye di paa sɛ moaka m'asɛm awie. Ɛnyɛ mmoa. Mobɛtena nyɛ nkɔnkɔnsɛn a bi na mbɛdiiɛ. Yɛ ho bakyerebakyere bi a ɛde kɔ. Hmm.
Ɔdɛfo, asɛm dada yi ara na mede nam mmɛ bi a atwam no baa hɔ wɔ dua yi ase de bɛtoo w'anim sɛ ɔbaa no ntumi mfa afuro. Hmm. Ɔdɛfo, mfie mmiɛnsa ni mpanimfoɔ sɛ yɛ wɔwɔwɔ a ɛyɛ bɔdeɛ. Ma yɛ biara, ɔdɛfo, wontumi mfa afuro. Therefore, sɛ mehwɛ m'afɛfoɔ a me ne wɔn si so a, ebinom awo mmienu, mmiɛnsa. Hmm. Me nso wonim sɛ me maame ne me papa nte ase. Sɛ bi sɛ mantumi anwo na sɛ me nso mefiri mu a, yɛase ahye. Therefore, mayɛ biribiara. Sisi a bɛyɛ huhuhu nam a, sɛ bi a amanfoɔ koraa bɛtumi adwene sɛ sɛ bi menya bɛrima.

Adu Poku, ɔdɛɛfo, ɛnokorɛ wɔ bɛma. Nanso, ɛduru baabi a, sɛbesɛbe, ɛnyɛ nsuo ayiri nyinaa na ɛfɛ nipa. Ɛbɛtumi aba sɛ, ebi a haw bi nti. Nso bɛrima yɔ na to sini kakra. Bia nkwammoa anaa ho nsuo no haw kakra bɛm. Nti a nso bɔ ho mmɔden. Pepepe nnuro bi, wotue bi, na wɔsɛ bi, na wonom bi. ɛbɛboa ama biribiara atumi ada no kwan so Dɛfo, dɛfo yɛ me. Ɛyɛ wo.
Ka w'akoma to yam. Na akyerɛkyerɛ wɔ n'afe. Ɛnyɛ dɛn a nananom bɛhyɛ wɔn animuonyam. Na nso anya ba ato nsa so. Nti beba. Akyea emu yi ɛdɛ sina bebu biada. Nea nti ama mefrɛ me yere bema ɛbaeɛ no, so mmra metie bi. Yɛware yɛ kyɛɛ paa asa ne nya ba. Ɛpɛde sika akom yɛkyi no kwakuya no mu. Obi nsi turo do mmatoa. Bema no awa ha. Ɔbɛkasa ama ho. Bema.
Adupoku. Maame.
Ɔhene ba.
Wada woroma. Ka w'akoma to yam. Nim sɛ nana mobɛyɛ, w'ate? Me deɛ kyɛɛ yɛ. Aboterɛ o, ɛma nkunimdie, w'ate? Ɔdawuruma, ɔbɛwo, ɔnyɛ bonyini. Yɛgu so rebɔ nananom mpaeɛ sɛ ɔbɛyɛ w'adom. Wobɛwo agu so ahyɛ yɛn animuonyam. Nti ka w'akoma to yam, w'ate? Mma nkurɔfoɔ nkeka nsɛm nkyerɛ ntu afutu bɔne biara. Wei ne bɛwo ama w'ani agye. Wate? Nti wadawuruma.
Maame meda w'ano ase. Mede ase da bio sɛ biara sɛ deɛ meka no. Papa, w'afutuo a wode ma me ne w'akwankyerɛ ɛna adua ndu baabi a madu yi. Nti waka a, mɛsɔ mu na mahwɛ ɔdomankoma ne nananom anim. na matwɛn deɛ wɔbɛyɛ ama yɛn nti papa meda mo ase ɛne maame meda mo ase.
Anaba. Hmm.
Amankwa. Nsɛm bi na ɛkɔ so na ɛmpɛ sɛ mesusu ho kyerɛ Fa woa wo nua bɛɛma dupu ko ho. Bɛɛ mmerɛ kakra yi ara na dupu ko ne di nkɔmɔ bi. Na ɛfiti saa mmerɛ no, dupu ko ne yɛɛ ɛne ne te bia ne ne su bi asesa. Mekasa ne ho a, asɛ ɔfii me. na sɛ ɔmfie me ɔno nso sɛ ɔnkasa nho o nso so ha a mewɔ yi m sɛ yɛnko ara ne ɛwɔ ha sei mene abusuani bi awɔ ha agye mo ɛna ewiase o ɛwɔ mu sɛ mowɔ hɔ deɛ nso so sɛ wo nsa akyi bɛyɛ wo daa nte sɛ wo nsa yam na ɛdeɛ bɛn so na ɛtwie
Menni maame wɔ ha, menni papa wɔ ha, mo ara ne m'abusua. Adupokuo nso na ɛyɛ me tutuumutu. Nti sɛ wɔyɛ me saa a, na m'ani rekɔgyina me nti.
Yoo, Nana Ba, meda ase. Na Asɛm bɛ pɔtee paa nti na ɛma no ɛyɛ taataw sa. Hmm.
Awo ya o.
Eh, nanaba, deɛ mɛka akyerɛ wo ne sɛ, ka wakoma to yam. Sɛ ɛyɛ awoɔ no nko ara nti na wɔyɛ saa deɛ a, woda da na ma w'ani nkum wai komakoma to yam koraa na mmom no ebi nso a na ɛnyɛ saa awo yi a wɔka ho asɛm na ebi na yɛ asɛm foforɔ bi na ɛha no a nti ɔmpɛ sɛ wɔbɛbɔ amaneɛ
adu poku menim ni paa ɔsere koraa kyerɛ menim deɛ ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ ɔtene ne nsa a menim deɛ ɔkasa afa menim ni paa Nti menim deɛ mebia meka m'asɛm akɔ.
Hmm. Eh, yɛnka nkɔ akyiri. Deɛ mɛka akyerɛ wɔ ha no sɛ, ka wakoma to yam. Mea me ne no bɛtena ase na makasa akyerɛ no. Deɛ ɛbɛfiri mu aba biara no, sɛ yɛ saa asɛm no a, mɛma waso ate. Sɛ nyɛ no nso na yɛ asɛm foforɔ a, ɛno nso mɛma waso ate. Wai? Mm-hmm. Hmm.
Hmm. Woka ne saa mate. Ne mɛda wase so.
Me wura, atwe bo ana. Mesrɛ ne dini makasa. Wada ama. Asɛm a me ne wo kan. Mesrɛ sɛ wobɛtie me yie paa. Firi sɛ mpanin se Sɛ wogyina nkɔnsɔnkɔnsɔn so si gyinaeɛ a, ayamhyehyeɛ mpa wo so da. Na mprɛ pii mpanin se, sɛ wosu ani afidie a, woyi agya wo adwo. Na sɛ wosu afidie na soro ntakraboa hunu, asase so ntɔteboa hunu a, woyi ahum ne aham. Wada ama nnipa afam yɛsii gyinaeɛ na sɛ nananom afam no ɛmmoa nana wadaworoma nananom atim ase sɛ yɛsii gyinaeɛ kora nananom atim ase sɛ mense wo menka nkyerɛ wo ɛyɛ ababaa eh, akwaadɛ kosuadɛ akwaadɛ yi nananom hwɛɛyɛ no ɔntumi nya wo mfe ɛma ɛnyɛ yie Wontumi nwaa no mma no nyɛ yie. Adaworoma. Nti nka ɛbɛyɛ a yɛntwe nsensen na nananom nhwɛ mu yie nhwɛ hu sɛ yɛ na ɛbɛboa na wiase akyɛakyɛ bi a ɛwɔ n'afe
sumankwa miwura ɛdeɛ nsɛm na aka ne sei hmm. ɛnɛ deɛ deɛ ne firi soro bɛte bayerɛ ho mamu a ama bayerɛ mo akɛseɛ oh. ɔhempɔn te sɛ me mente ntasuo mu fam nsa fam tɛkyerɛ mamfa ɛnyɛ mmoa a na mo si gyinaeɛ ɔbɛ a mode akɔ adɛ yɛ asɛm to m'anim sɛbe mamfa me tiri anyee nanso nananom ne me kasaeɛ ara kɔsii sɛ mede me tiri gyeeɛ ɛnɛ akwaadɛ ne ho dɔ awura me mu ahemfo ketewa atwa me me ho ahyia nyina da ate sɛ mebɛwɔ akwaadɛ na mekɔtwe saeɛ a animunya bɛn na ɛde bɛbrɛ me nana mepatwo wo sɛ menkasa yi mu no meka kyerɛ sɛ nnipa afam no yɛsii gyinaeɛ nanso nananom afam no ɔno ɔhu ne yie Nti na na ne ho dɔ awura wo mu no wadawroma, bɔ ho mmɔden na ɛmfiri wo mu kakra. Na nananom nsi gyinaeɛ. Somankwa, me wura. Na deɛ moasoma me so ɛyi ma se atwedeɛ.
Daabi. Somankwa ahene.
Me wura. Kwadaa wadeɛ no deɛ, megyae a ɛnyɛ yie.
Hmm. Densuye meda me kwaeɛ mu Asuo densuye meda me kwaeɛ mu Nipa nyima yɛ na nanom bɛyi ma yɛ o Nipa nyima yɛ na nanom bɛyi ma yɛ o Asuo densuye meda me kwaeɛ mu o Kurase maka nanso ka ɛbɛyɛ a nka menwee.
Next on Ahintasɛm. Yɛn nua kwaa dɛ, anyawadwo o.
Wohu wo nua nketewa no mu wɔ ha a, ɔnyɛ ne bɔne so. Yɛatena ase adwene yɛn ho no, yehu sɛ asetena a ɛne wo te wɔ fie ha no, ɛnyɛ papa. Wo baafia no, ɔne wo nte no te paa. Enti anwummere yi deɛ, yɛasi yɛn bo akɔfa ahyɛ sɛ fa wo bɔne biara kyɛ yɛn. Mfomsoɔ bi a yɛayɛ wo biara, yi firi w'akoma mu. Mpanimfoɔ buu bɛ bi sɛ, Sɛ wo ba dwo nso gu wo nan so a, wope pa na wontwa nhwene.